Zita rangu ndinonzi Sema Garuwa. Nhasi tiri kuenderera mberi nechidzidzo chezvirunga mutauro asi takanangana netsumo. Ndichakupai tsumo dzakati wandei nedudziro dzadzo. Tinotenda. tsumo yekutanga tozotenda maruva tadya chakata inoreva kutiwo kusatandara eh, kusatendera chinhu kana kubvumira eh, kusvikira chaitika mibayiro yacho yava pachena kusatendera chinhu kana kubvumira kusvikira chaitika mibayiro yacho yava pachena tsumo inoteera chaitemura chava kuseva kana kuti aive maz, ma, mazambuko ave madziva zvinoreva kuti kupinduka kwomunhu aiva murombo achiita mupfumi inoteera chako ndechawadya chesango mutoro wamambo Inoreva kuti munhu haafaniri kuvimba nechinhu kana zvinhu zvaasati awana nokuti pane, pane, pane zvizhinji zvingapingidze kuti arege kuzviwana. Inoteera chisi chako masimba mashoma kana kuti chisi chako rembedza usakungire hata sechako zvinoreva kuti munhu ngaarege kuvimba nechinhu chisiri chake dzimwe nguva anga achitorerwa akasara opinda pasi tsumo inoteera chapinda kamwe hachiteererwi chapinda kamwe hachiteerwi itoreva kuti munhu haafaniri kuvimbisika nechinhu chaanenge aona kamwe chete kana kwenguva pfupi nokuti mushure menguva yakati anozonyatsoona kuipa kwechunhu ichocho inoteera chara chimwe hachitswanyi inda zvichireva kuti munhu mumwe chete haangagoni kuita basa rinodaidzira vanhu vazhinji richiita zvakanaka munguva yaraizoitwa navanhu ivavo inoteera Charova sei chando chakwidza hamba mumuti inoreva kuti izvi zvinofananidzwa nokukumbira kwomunhu mupfumi kumurombo waaimbodadira kana kutsvaga mazano kuvanhu vaimboshorwa vachinzi havana chavanoziva inoteera Chembere, mas, chembere masikati usiku imvana. Chembere masikati usiku imvana inoreva kuti munhu anoita zvakanaka pane vanhu asi kana ari ega munzvimbo dzakawanda anoita tsika dzakaipa idzo asingaite pane vanhu. Tsumbo inoteera chembere mukadzi hazvienzane nokurara mugota inoreva kuti ane chinhu chake ari nani pana asina hazvina mhaka kuti chidiki chakaipa kana kuti chakasaruka inoteera chida mwoyo hamba yakada makwati kana kuti mwoyo muti unomera paunoda inoreva kuti munhu wese anofanira kuita zvinofadza mwoyo wake zviri pamurawo kunyange zvisingafarirwi navanhu inoteera chidende chinorema ndochine mhodzi inoreva kuti munhu munhu munhu kwaye musvinu ane tsika dzounhu nechimiro chakanaka haatauri tauri zvinhu zvisina maturo inoteera inotiyo akazvara sekera muchidende inoreva kuti munhu munhu ana vana haafaniri kushora vana vavamwe zvokufumura vabereki vacho nokuti vana vake vanogona kutadzawo pamwe e, pamwe zvinotopfuura ipapo inoteera tsumo chidodo Eh, chirera muviri chikuru chinozouya wakora chidodo chirera muviri chikuru chinozouya wakora inoreva kuti munhu anofanira kuchengeta zvinhu zvidiki zvaanazvo nokuti zvikuru zvinotobva muzvidiki inoteera chidya matoo akadzipwa neganda remhuru inoreva kuti munhu gamba anoti haabviri kana okurirwa anokurirwa nomunhu kana chinhu chisingafungidzirwi kuti chingamukunde tsumbo inoteera chikomba chinovirima kwacho inoreva kuti munhu wese wese anozvikokonyadza kana ari pamusha pake. Inoteera chikomo chiremera chavari kure vari pedyo vanotamba nacho zvichireva kuti munhu mukuru anorerutswa navanhu vaagere navo nokuti vanenge vamuzivira asi kune vokure angave nomukurumbira kana rukudzo rukuru kwazvo nokuti havamuzive uye havana kumujaira inoteera chaita chikowo chapembedzera cha, inoreva kuti munhu ane simba anotorera vanhu anotorera vanhu zvinhu zvavo kupamba pamusana pokuti anovakurira munhu ane simba anotorera vanhu vamwe vamwe zvinhu zvavo kuvapamba pamusana pokuti anovakurira inoteera chimene chamadima kupakurirwa nenzara mugwaku uripo chimene chamadima kupakurirwa uh, nenzara mugwaku uripo zvichireva kuti munhu ane rushambwa anodadirwa navamwe sokunge asiri munhu akafanana nevamwe inoteera chimene chimene chezizi Parafamba ranzi muroyi inoreva kuti munhu ane rushambwa rukuru anongoti chose chaitika anonzi ndiye atadza inoteera kureva chinanga mangwana chinozokureva kureva chinanga mangwana chinozokureva inoreva kuti ukachengeta chakaipa mangwana chinofuma chokuparadza iwe muridzi inoteera chinono chine ingwe tika rakadya richifamba chinono chine ingwe tika rakadya richifamba inoreva kuti kana munhu achiita chinhu anofanira kukurumidza kuchiita nokuti akanonoka pangazoitika zvinhu zvingamupingidza zvoita kuti atadze kupedza inoteera chinotaura ndechiri mumusungo chiri muriva chinoti gorerawa inoreva kuti munhu anotaura kuti ndi, ndiri munhamo kunge asiri munhamo yakakomba pane dzimwe nhamo dzokuti hauzombokwanise kana kutaura zvinofanana nokuti kutaura hunge wapotswa kutaura hunge wapotswa inoteera chiramba kuudzwa akaonekwa nembonje pahuma inoreva kuti munhu asingateereri kuyambiro nemazano akanaka avamwe anoregedzwa akadaro kusvikira apinda mune zvakamanikidzana yekupedzesera inoti chirema ndochave nezano chinotamba chakazendamira kumadziro chirema ndochave nezano chinotamba chakazendamira kumadziro ichireva kuti munhu akapinda munhamo namatambudziko anozochenjerera chose chinhu chaanoita nechaanoreva achiedza kunzvenga matambudziko ekare ayo aakamboona haiwa ndopaperera tsumo dzedu dzanhasi